Papa eh ɔn eh sɛ Honourable Kennedy Agyapong ɛka saa asɛm no a ɔdi ka. Ɔdi ka.
Deɛ nti a ɔdi ka no sɛ wohwɛ amanaman a ɛretu mpɔn no a ne nyinaa gyina nnwuma so. Ɛna ɔman yi a yɛwɔ mu yi adeɛ a sese youth no rehwehwɛ ara ne sɛ yɛbɛnya obi a ɔbɛbie nnwuma de ama yɛn ba wohwɛ eh, yɛama mu a yɛbu wɔ kuro mu ha no a mhm. yɛn mpanifoɔ na yɛ a na ɛbɛbu ɔman no wobɛhwɛ mu no na adwuma biara nni ha a wɔno ankasa atumi abie na ayɛ a na ɔmoka sɛ ayi eh, mpanifoɔ bu bɛbi sɛ sɛ ayi apɔnkye ka sɛ ɔbɛma fever aduru ayɛ ahwɛ no dwonsɔ ɛɛ sɛ yɛhunu adeɛ nti a wo wobɛtumi ama yɛ nnwuma ayɛ na wode wode ayɛ example ɛde eh, ama yɛ mm. wohwɛ china wɔn kuro na even obi garage koraa yɛ company
obi garage a ɔwɔ ɛyɛ company na yɛhwɛ deɛ ɔnabo ɛka na ɛyɛ nokorɛ turo do because enyuma na yɛhia wɔ ɔman wei mu eh, kufu ado aba abɛyɛ ne deɛ nti sɛ sɛ yɛnya obi a sukuu no a yɛakɔ no mhm. ɛho bɛtumi aba mfasoɔ ama yɛn ɛne deɛn sɛ ɔno nso bɛtumi aba bɛbiebie nnwuma na sukuufoɔ no nso atumi anya nnwuma no bi ayɛ dɛn ɛde ayɛ because wohwɛ kennedy eh, motorway so a nnwuma akɛse akɛse a papa no abiebia na wotumi sɛ sɛ ɔno ka sɛ ɔbɛtumi abɛdi ɔman so ama yɛ nnwuma a yɛnyɛ n'akyinyeɛ mm. yɛnyɛ n'akyinyeɛ ɔmo ɔmo aka no duro sɛ ɔmo yɛ biribi ban ɛɛ yɛwura ba omi ɛmi nim n'adwuma ba mɛtumi aka sɛ alankasi nso ɛyɛ biribi ba ɔmo nyina ɔmo nto kennedy japan onipa a wɔnyɛ sika firi ama no ɔne na ɔtumi de bɛbie biribi wɔ ha no deɛ na ɔtumi sɛ man no adwempa wɔ ne tirim mm. nkwasi asɛm na ɔmpɛ Mm. Sɛ yɛsi yɛdi eh, ne nsɛm keka bi akyi deɛ anka yɛntumi nto aba no ama no. Ba ɔmpɛ asisie. Wɔyɛ obi a ɔmpɛ asisie. Mm. Wɔyɛ obi a sɛ berɛ a wɔkɔ brɛ yɛ no sɛ nkwa ne nnwuma wɔbɛtumi abiebie wɔ eh, akwantuo mu. Ba wɔatumi de aba ɔman Ghana abɛbiebie sɛ yɛn nso yɛnyɛ nnwuma no bi nyɛ dɛn. Ɛnyɛ. Mm. wɔn a wɔaka no papa wɔn nya sika adan na wɔn akɔtɔ aburukyire wɔn ti sɛ even sɛ me ne mmienu bɛyɛ adwene ɔfa ɛsɛ nka yɛ ghanafoɔ nyinaa ka yɛn ho bom onipa bi a ɔba bɛbu ɔman no yɛtumi bisa ne nnwuma yɛma ho kwan na yɛtumi kɔ n'anim bisa no sɛ na okay wosi woba ba bɛbu ɔman no ɔman no a woba bɛbu no deɛ na wayɛ wɔ ɔman mu ɛdi adanseɛ sɛ woba no wobɛtumi aba abɛyɛ biribi foforɔ ama yɛn sɛ wate asɛ ba saa kwanya no yɛnya obi hwɛ obi ho ahoɔfɛ no akɔto aba ama no oh, wei deɛ no woyɛ me firi nti ɛhyɛ meto aba ma no mm, mm. na ahoɔfɛ na ahoɔfɛ ntɔ eh, light mm-hmm. ahoɔfɛ ntua light bill mm-hmm. so ate asɛ ɛna ahoɔfɛ mmienu ma mm-hmm. eti ɔba na ɔdrɛ wanya no sɛ na ahoɔfɛ nti ɛsɛ ɔdrɛ se ma o nea wohwehwɛ no no na waba bɛtena mu adi sika no ba yɛnya obi a obetumi de ne ho asi hɔ sɛ mebɛyi ɛyɛ nnwuma na mmom wɔde ne nsa si ne bo sɛ medie nie medie nie medie nie enti sɛ ɔman no me me medi president kura mu nya me ho mfasoɔ deɛ a ɛnna na mebɛsi so a ɛdɔm na ɛbɛnya me ho mfasoɔ nti kennedy deɛ me ne ne yɛ adwene. because ɔse ɛɛ yɛhwɛ wɔn a wɔn ɛreba no nyinaa obiara nni hɔ a nsusu sɛ obiara nni hɔ a watumi abi adwuma a wafa nipa workers bɛyɛ thousand. ebi nti yɛ bɛtɔ no okura workers more than seven thousand. a ɔsan ɔsan gu so ebiebie nnwuma a ɛɛ ɛno nso ewia a 2024 mu no wɔsɛ saa nnwuma no a wɔsan abie no koraa no ɛbɛsan afa workers more than thousand aka ho nti no ɛɛ wohwɛ a question no a ɔbisa no sɛnea woka no ɛɛ odi bisa ehu sɛ yɛwura akufo ado baeɛ no ɔbɛ ɔbɛ ɔno no ne background no wohwɛ a ɛyɛ school yes wohwɛ ne nkurɔfoɔ a wɔn akɔkɔ sukuu aduru akyire nya ne nti ɔbaeɛ sɛ firi SHS wɔn sɛ ɔbaa yɛ ana ɔtaka wɔ yes ana otumi yɛ because ɔwɔ ho nimdeɛ yes ɔwɔ ho nimdeɛ nti ebinom nso ɛɛka sɛ Kennedy nso wohwɛ ne background a ɛyɛ business ɛno ana wayɛ ɛne nnwuma sɛm nti no nka yɛmfa akwanya no ɛma no ɛnhwɛ na nka ɔno nso no nipa akɔ sukuu awie binom awie school so many years a wɔn enya adwuma wɔn nyɛ adwuma nyɛ ti no yɛn fa ma kanadi wɔn ne saa nkorɔfo no so yɛ adwuma papa mi ne wɔn nyinaa yɛ adwene ɛno na mi di kan kan yɛ ne sɛ nka obi biara wɔn sɛ nka ghanafoɔ ne yɛ mi asɛm yi bɛyɛ adwene mhm. na yɛn nyinaa yɛ de akɔ bɛn kuro mu a nka deɛ kanadi kan no sɛbi sɛ nyɛ kanadi nkoampo na yɛ wɔ obi a ɔno nso ba a ɔno nso kita nnwuma ɛwɔ ɔman no mu a yɛnya ne ho mfasoɔ a saa nkurɔfoɔ no na ɛsɛ yɛhwɛ ghana sɛ sɛ yɛ nnwuma ɛna anotwe no jonas tena wɔdi atɛm nyinaa yɛ nnwuma atɛm o ɔte hɔ a wɔdi atɛm nyinaa ɛna ɔman no adwuma nnim adwuma nnim sɛ wate ase adwuma nnim ɛna yɛ technical school no a yɛkɔɔyɛ no yɛnhyɛ da yɛ practical se ne nhyɛ da nyɛ mmɔɔ nti onipa no wie saa school no koraa wɔni nimdeɛ bi a ɛsɛ ɔno ankasa mpo de tackle ne nnwuma na papa wosusu sɛ nea ɔnabo kanada japan ɛreka yi mpp delegate no ɛbɛgye no atom because ghana ha no ɛduru mmerɛ bi a yɛsi obiara dwene ne selfish interest ho yes ɛna nka mi bɛkɛ ebinom dwene nea wɔn bɛnya gu wɔn bɔtɔ wɔn bɛnya di ne adeɛ ɛho wosusu sɛ aduru berɛ sɛ sɛ ɛɛ delegate no ɛtena ase na sɛbisɛbi mpere dwa sɛ wɔn ɛdwene nneɛma ho baako mmienu na wɔn dwene ɔman no ho sɛ nea ɔbɛba a ɔbɛtumi ayɛ ɔman no yie na ɛsɛ yɛtoma no. ɔfa asɛm a meka yi ebi a ebi mu bɛtwem ano asi bɔne baa ɛsɛ meka. Onipa bi a sɛbi ɔdwene nipa adwene. Okay. Onipa bi a sɛbi ɔdwene nipa adwene no, ɔnkɔdi ne yɛfunu akyi. Ɔnkɔdi deɛ ɔno nko abɛnya. Enti, na ɛsɛ wokɔgye bribe bi na wokɔfa onipa bi a ɔmmoa ɔman no de ne bɛsi so. Wobɛsumasu. Because saa sika no, ebi a na adwuma ɛni ɔman no mu anaasɛ biribi a wontumi fa nyɛ wobɛdi awie sisi a na wodi wie a bisa wo ho sɛ nipa no a wode no abɛsi so na ɔmmoa yɛ no wo sika nso adi awie afei wobɛtena akyi ato ayampe a wobɛkeka nsɛm a ɛho hia yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔapagya nkurɔfoɔ bi de wɔn abɛsi so a wɔagye deɛ wɔbɛdi adi awie na wɔn ho kyene wɔn ɔsɛ asɛm baako a na ɔnabo ka no japan so ɛsan aka ne sɛ ɔsɛ ɔpɛ ɛɛ ɔpɛ Ibrahim asɛm. Yes. Because Ibrahim abiebie nnwuma wɔ ah. Ghana ama nipa enya bi. Yɛ Ghana ha adeɛ baako a yɛ ana ɛha adwene paa ne sɛ sɛ aban bi ɛba so na ohunu sɛ ne opponent bi wɔ abie nnwuma bi ne adeɛ a wɔn de wɔn ani esi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'adwuma kora na wɔn bɛgu no a wɔn bɛyɛ dɛn wɔn bɛgu no bɛto wotie ɔnabo ka ne deɛ Japan a a ɔreprezi ne ɔreprezi Ibrahim Mahama. sɛ na wosi hu no papa wahu sɛ yɛn mpanimfoɔ na ɔma bɛdi ɔman no so no nyinaa yɛ nyaatwomfoɔ akufo aduo ɛyɛ mahama ɔsan pere sɛ ɔbɛba wɔn mm. nyinaa yɛ nyaatwom sɛ obi kita adwuma a na sɛ wɔn ba so a na wɔn pere kwan a wɔn bɛfa so wɔn bɛ breki wɔ adwuma na ɔkyerɛ bi no wɔntumi ama soro na wɔankɔ sɔpɔtɔ o party anka ama no ama nti kwan a yɛbɛfa so a wo yɛbɛbɔ wo fam no na sɛ mpanimfoɔ wei dwen saa dwen wei na yɛda so to aba ma wɔn a papa sɛ yɛda so to aba ma saa nkurɔfoɔ wei a na yɛn a yɛto aba no yɛnya nsa wɔ he sɛbi obi akukuru a ɛsɛ yɛboa no ma no tumi pagya ɛyɛ ɔman no mu na ɔde wɔ sɛdeɛ kennedy ɛpresi eh, ɛɛ eh, eh, ibrahim no wotumi sɛ ɔno nso de ɔmo nyinaa wɔ the same field eti sɛ ɔba bedi a bitumi sɛ ɔbɛsɔ boy ne koraa sene ama Yes. nea ɛsɛ ɔyɛ no watumi ayɛ aduru because ɔdwen mɛmɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ nipa a sɛbi yɛwɔ ɔman no mu no ɔdwen wɔn ho na sɛ ɔba na obi yɛ adwuma na ɔbɛgu no na ɔsɛ ɔsɛ wokɔ akɔbie bi a yɛhwɛ akufo ado ba yɛ nkurɔfoɔ nnwuma a breki yɛ nyɛ asɛm ketewa afei na woso sɛ wopagya adwuma na wogu obi deɛ sɛ wopagya obi deɛ ɛbɛyɛ dɛn na apagya ɛnyɛ adwuma mahama nso baɛ the same thing ɛti sɛ yɛnyɛ obi ɔno sɛ ɔbɛba bɛpagya nnwuma sɛbi wowɔ ndc wowɔ npp o ɛmfa ne ho na sɛ ɔsɛ ɔbɛpagya a ɛsɛ yɛ nyinaa de yɛ ahoɔden ne yɛ nyansa tae n'akyi ma obi nkɔgye deɛ ɔbɛdi ne nnɛ nkɔto abɛ ntia no deɛ ɔbɛdi na nnɛ nti wokɔto abɛ tia na mene wo mmienu ɛbɛsu mene wo mmienu nyinaa bɛbɔ mu asu because ɔfiri so a deɛ ɔbɛba no nea ɔreba no menye nni sɛ ɔbɛba abɛboa ɔman no because ɔmaa yɛ mpo no watumi abiebie ɛna ɔka asɛm bi sɛ ne yere kɔ store Mm. west africa ha nyinaa ne mm. ne yere nnipa ɛyɛ adwuma wɔ nyɛ adɛ mm. nketewa wabiabia nnwuma e, e, ebi tumi fa thousand ebi fa na wotumi kyɛ ɔwɔ nimdeɛ eti youth no a yɛwɔ ɔman no mu no ma obi nkɔgye deɛ obɛdi nɛnɛ ɛno nɛnɛ yɛ dwene yes ɔmo obi bɛkɔ akɔgye adi abɛto abɛn tia no mm. na owia wasan abɛtena hɔ sɛ ɛka wo feel sɛ yɛtumi pagya no na nnwuma bi sɛ bi wokɔnya adwuma bi na woyɛ ne da biaa wota kɔ wano a megye di sɛ wo ho bɛtɔ me so me ho bɛtɔ me korɔ no bɛsusu sɛ wate aseɛ nti na ɔfa deɛ wɔ hɔ no no